kuchenjera musatonge vanhu ungopfurwa wonziva tangoti ita zvakanaka
kunamata moende monoverenga roman chapter 12 verse 1
and verse 2 wanotiwa ndokumbirisa zvikuru netsitsi dzamwari kuti

zvikanzi ndo kunamata kwemuine mamwe mazwi kuti kana muchipinda chechi pamuri kuuya pabvunde chechi paunopinda apa kunonzi kunamata kwemwoyo ndewoti muviri wako hauna chipomerwa
zviri mumeso zvakaonekwa nemeso hazvina chipomerwa
zvakabatwa nemaoko hazvina chipomerwa

haisi chechi inorambidza vanhu kudya zvese haisi chechi inorambidza vanhu kudhakwa
matinyaya yekuti pane patichanomira tobvunzwa
ndakataurei maperenzi ari kuno
kuzva kune vabereki vane simba muchechi
very influential
vanodhifenda vana vachiita musikana
munogona kunge makabudirira pakudhisiplina wako mwana pachechi but asikanziva ndezvokuti pajudgment iyi muchanomirira futi
kuna maelders vane vakadzi vanonetsa chechi haifambe nokuda kwomukadzi waelder
ende vanhu havana zvavanogona kukuita nesimba rauinaro
imboita but apapa handizivi kuti anomiririra here
vosikuwa ari kuti tese tinofanirwa kumira
imbodefendwa nababa vako
mai vako vane simba even up to conference level

CV remurume uyu rinotyisa. When you look at the, the, uh, this man's CV. At one time they anorapa nokumutsa Eutychus angafa. Sometimes he is the man who comes up and when Eutychus dies he raises him. Mukaverenga one of the chapters inondirwadza muBible that uh, Numbers chapter 20. Let's go to Numbers chapter 20. It's one of the painful. Because of time hataiverenge edu but munogona kunotarisa maakumba. We might not have time to read it but let's read it at home. Inopresenta nyaya inorwadza. It brings before us a painful story. He spent 40 years ari mumba maFaro. This man spends 40 years in Pharaoh's household. Before asati atoenda mumba maFaro. Before he comes to Pharaoh's house. Moses ane Background inorwadza kudarika vamwe vanhu.
Moses has a very painful background that we have to talk about. Vana vano pawaisirwa ma housemaids vachitambiswa denhana denhana amira mira. Iye akanga ari kutsanga kurukuva hakuna kutamba naye miri makangotarira. As some children were being left under the custody of their sisters and siblings, Moses was in the river, no, and Miriam watching from afar. As if it's not enough, ndokutorwa kwakuiswa muimba yema strangers.

akufambawo akakwirawo mota dzinotyisa denga rikati chibva toda kuti uende unofudza makwai kwajethro mm. nekuda kwemisikanzwa akanga aita ndokuenda kunospend another fort ari kwaajasta upenyu hwokudya chikafu chemusango denga rikati dzoka uya kunoda kuti udzokera kwawakabva
Kwete kunogara muIjipti ati kuda kuti mungoipo 2 minutes motobuda. Ndokubuda ane ungano yevanhu vazhinji variye. With the promise yekuenda kuKenani. Promising them that they are going to a promised land in Canaan.

On people's eyes but not in heaven.
Zviri nani mvura isabude but uina mwana. It's better to suffer complaints and you are with God. Panokufadza chaunga chamwa but denga rakuramba. To bring waters to the multitude and God has rejected. The good part ndeyoti Mozisi akanyimwa Kenani yepasi but yekudenga akaenda.

ndojudgment iri kunzi napowo pachamira mhoza achitongwa kuti anopinda here denga pachamira ana powo achitongwa kuti anokodzera here ndo judgment yauri kufanirwa kutongwa zvekare newe we need to be serious guys we need a serious approach kana taakuita zvekunamata when we come for prayer Rutongo ruchatomira vakomana vane mabhuku. Judgment is coming even to those that have read one. Ana Isaiah. Isaiah.
Ana Jeremiah. Jeremiah.
Vachidavirira pamusoro penyaya dzavo zvanzi not the same judgment yaunofanirwa kunomira.
You.

wechidiki in your youth muudiki hwako nemuujava and let your heart fear you in the days of your youth bvumira mwoyo wako kufadza mumazuva ako eutsva hwako walk in the ways of your heart famba nenzira iyo inoda mwoyo wako and in the sight of your eyes ende nezvikuchiita zvikudiwa nemaziso ako but know that for all these god will bring you into judgment asati angatira kuti mune zvese izvi zvauchaita mwari achakuudza kutongo

hanzi ita ita panguva yeunyuko hwani hwako mwoyo ngwaukufadze maziso ako unofanira kumbofara panguva yeunyuko hwako unyazoona kuti akoma ndafara
madhara akasara unyazoona kuti pana ndafara
with the free wifi woona zvinofanirwa kuonekwa
Ita masturbation yatoita zvinofanirwa kuita.
But at the end iri kurwadza iri kuti yo urangarire kuti mwari achatonga basa rimwe nerimwe
vakuchibvunzwa kuti izvi ndiwe here izvi ndiwe here saitei
nemhaka yembo vatendere tipedze narevelation chapter 20

ndokuona vaduku nevakuru vamiri penzvimbo
mabhuku rikazarurwa kutonga kukatanga
vana imbonzwai vanai vana vamwari
patiri kurarama munoziva here kuti every act yatiri kuita ine bhuku riri kunyorwa rega ndikupfuurawo kuyuth
haisi nyaya yekuti pane vanhu
muri mega pachikono kambasi
munhu akubata cheso taanoimbomira joni pane vanhu haisi nyaya yekuti pane vanhu kune mabhuku
kune mabhuku Elders, itai yamunoita haisi nyaya yekuti kambani inozoodita but kune mabhuku ari kudenga.
Matsatsa anogona kudhilitwa but ekudenga achiripo kune bhuku.
Hatizivi zvamunoita mukufamba.
But bhuku riripo.

Then Christ, and then Christ says, tinomuziva aine usipo ndiwo mufundisi wechechi this one was an elder akatendeuka anotishandira he is repented he was working for mugamuchireiwo please accept him baba unoti wo imbomira ndirozi roti no imbotarira mubhuku Father says, No, let's go through the book. What paridza hake but une zvikwambo kumashure. He was preaching, but look at his past. What does he have?

kune bhuku there is a book mwari udenga akuitirei zvakanaka akuropafadza may god bless us and keep us well amen